iluongone ma koro iluongo ni gima serious ma koro wachopo dala kaka ineno no endo wan dala manoma wan kaendi gozum kapita ozum kapita aka hamwa Mm, Amwa.
ozum kapita hamwa Chunyi notwenyo got mane? ozum kapita Chunyi otwenyo got mane? hamwa Idak gi ot koso idak gi mina nyango? hamwa Amwa mondo akelni.

owacho ni japidi owe thuolo japidi owe thuolo japidi kapo ni min giwuok to owe thuolo ne nyathino hey. kadwa neno yeah? weye neno kod
but wan gosego bila wiko mbata wan gosego bila wiko bona kore ni ati wasedonjo dala kaka ineno no endo sani sani wan wanom

rwak rwak ne in koro in bonza Eh. koro dhi omo sen eh dhi omo sen bas ne dhi omo sen koro ani madong e screen ka koro gemo sen koro in in bonza koro gemo sen ha oseno mi security maraji bwana ne bonza ngama kuot bwana kuode eh bonza ngama kuot bwana eh oseno mi na wiko machiegni mokwongo kaw thuolo ni endi bwana bonsa kuodi chieth guo kuod bwana kuodi bwana e bas e haya haya a a weng'iyo kocha bonsa ng'iyo koni yawa haya a no tigeri ingeri kore ka asi- asingo wiya yudo ka chalo apoy omayumbuliro mara wichre oseno mina wiko M- machiegni uh, kaw thuolo ni endi kuongi mos jopiny aneno ka felix were wacho kacha ni mit maratari kendo mit uh,

Eh. bang' mos daher mondo anyiso ni muloso en- muloso kata muneno Eh. en eh, onyango denis kata ok koro onyango denis mano nying skul Ros- Rosu ma.
Mano nying sikul, mano ok nyingi. Eh, Mano nying sikul. Rosu. to ma- mamanyogo moko to seno mina wiko Oseno mina wiko. evangelist mbata Evangelist.
Eh, atiyo anda
an- anda region moro ni mogwedhi wangla band Mugwedhi wangla band. Mm. Anto nyakorele wacho ni dala dala dhi kodi ma fine. Yes. Meanwhile mos na omena wiko. Koro dala dhi go, go very fine. Koro wan masani wadhi gi dala. Ha? Wan masani wadhi gi dala. Wan mwa move gi gi at home. Dala kopo ni rito ni mondo dhi kodi ni dala dhi kodi nalo. Dala nyalo hinyi. Dala nyalo hinyi.
Kopo ni donjo dala.
Yeah.
in emiyo en zwa ni dhi gi dala gima dwa na kwer jodala mano mano osenu mina wiko gi ng'ata ng'ata man dala ka mano gima dwa na ng'e mm. jodala nitie walo moro muwalo ni ng'ato keto pi ng'ato keto pi to biro ni ati ni koro watimo nang'o eh? oseketo pi oseketo pi ted turu ne teduru nyuka kaka utedo pile ko kamano ted nyuka kaka utedo pile niya chwaka hmm?
ni ni oseketo pi niya ibili ibili penji ni bwana ne watimo nango watimo nango watimo nango nade los siti rungi kata kata gine kata gigi botim huh? chwaka chwaka pigno to kose bedo maliet eh. dhi kage da pimo ndi los pimo dhi kage da pimo eh ni samoro ngato tendo to wacho ote kose tedi chai tiko nini ya ni awang numadha madha kamano waonge sukari Umadhe ga nango. Umadhe ga nango. Umadhe ga nango sama ja oko poko bi. Ha? Nikoro wametho nango manye idonje ya dalani. Eh. Okombe okombe. Eh idonje ni ato. Koro ya wadwa metho nade? Methuru go kombe. Methuru go kombe. Methuru go kombe jodala ka kuje. Ha? Bas. Koro adwa ni adwa ni useno mina wiko. Uh, ing'e ni adwa naonj thumbi cha matin nikech samoro jogi nitie jok moko ma samoro mm. kiai

Achung' e base. omera omera jothum omera jothum to none pol omera jothum Jothum. jothum biro donjo Yeah. ka ng'ato we ode mar permanent to dhi ninde koyo ni o- Hussein gocho a jothum nene pol Jothum nene- apenji ng'ato we ode mar permanent dhi kumobaw kumobaw kama ni jathum gocho Mokaw gi mabati.
omakari jathum nene pol Jathum dhi donjo e polo.
jathum ema ng'ato we wa sikul ni dhi miel adier to ji nie prep ji nie prep mowe prep to odhi kuma jathum go ma jathum nene polo to jathum kae ma adier adier o entertain ji ma ng'ato odhi gi nyadendine adier ma nyadendine dong' kono modong' misumba to ma jathum nene polo jathum nene polo moduogo nono to ok ni onono nono Omaye nyadende goch bogo oyo kuot. Yani nyadende Mucho mai lewni. Jathum nene polo. Jathum jathum nene polo. Ka polo ji nitie dire dire ni ji donje. Oma jathum nene polo bere. Patrick Lumumba.
Patrick Lumumba wacho kacha nago.
Adwani adwani bed live mm. mondo ikwonge onje na thum chamaten. Eh. Thumbo sen. Yes.
Kiseonjo na to koro comments yo kwadhi somo gi ka. Yeah. Comment gi wadhi somo gi koni nikech oh. ing'ere eh koni kon, kon, wapong'o sikrin. Yeah. Aneno kale mumba wacho kazi ni umari mano to mano to eh, mon to chendo mon to chendo. Shikilia kamoro amora. Yeah. Osen osen Dwol no nega ka an Busia koni. Hey! Hey! Busia!
Apenji ma in isetho Busia? I? Apenji.
Osenni ka to dwonde osenego ng'ato Busia. Isenego Patrick Limumba Busia. To seni dhi iki kure wach muchari bwana ni neno wa makitho e live ni to ningo bedi wabiro nene. Iteri muchari mane to isetho Busia.

puonjo kisungu mondo giwach ne johango dok ochulo fi wewe jinyiero kama daktari

kumugureni kumugureni koso ani makunga gangi miel taweni sawa Ay, ay. Ay. Shika, mano, mano, mano tamako thum mano tamako thum ma iluongo ni jarosoja Jaro soja. jarosoja iluongo ni gor mahia 001 owacho ni omari jarosoja gor maye 001 jarosoja in emomiyo wachungo thum jarosoja mani iluongo ni jarosoja the green ward the green army the green army jarosoja in kidonjo kama the green army to wakwong wachung' mwawe gimoro moro mono watimo the green army thum dong mono dhi mbele koro wawe the green army in fact now it is when i can speak in english yeah and by the way but in fact we don't want to take it very far surely eh?

Omera. Mm. Ne, sani wan live kaka ineno ni endi. Omera. Ka dang' watang' ni kaka dala chalo dang' okiye. Eh. Wan ka endi goseno mina wiki iluongo ni Osen Mbata. Mbata. Iluongo ni Osen ne Patrick be wacho ni. Wacho ni oya Patrick to gini nodwa kalo pio mele mele kadu ne. Wadhi somo.
Jaro jaro soja nyero ni. Ai. Ai. Mani luongo ni jarosoja. Mm? Jarosoji ng'e niya, en kata kopo ni ati ni odonjo dalane to oyudo ka ji gore. Mm. To nikech en jagor. Amor kodu ba.
Moyudo kopad ng'ato dalane, en ogomba niya, gol! Koro penyi ko nyathino nang'o? Kendo to koro ikawo nang'o kamano. Eh, mano japak mipira.
Eh, mano japak eh, mipak mipira. Mano japak mipira.
Owacho ni amor kodu ba. Kodu ba. Jarosoja amanyi mondo wadhi live bwana. Iwacho ni jarosoja. Namba ni an gono.

Oh, mata gino osekalo. Ah? Message no kalo. Awadhi some koni. Awadhi some. Bas, osenu mine wiko. Waketo ogur matin mondo kori mos jopiny wawe kawo live ni kamari. Mm. Aneno Chris osedonyo kacha, eh. Rose Ouma osedonyo omera ji ng'eny ka. Ah, Rose Rose. Rose ne ji ng'eny kosenu mine wiko. Rose Rose. Kendo apani kata namba ni wadhi keto ka. mondo jogi oket gimoro matin koso aket aketa namba na mang' odonjone mapogni mm. eh? koro som namba ariyo iwinjo no som namba eh, ariyo mi kare kaw 07 eh. en bo som ariyan ba som wadwa pogo namba nikech wadwa ni ung'ad gate eh. koro an nembni na iketo adek ah, ah, in iket nembni ang'wen mano kadi mano kabiriyo oseno ket adek Eh, an na- aketo nembnina aketo nembnina adek jamara kadhi e 700 an- I- iket nembnini eh, ang'wen an ochakore 700 koro an ing'ina chako ni 0711 Koro- mano mano atieko an achako ni 077 aa ok ichak gi Oh, 07 a- akaka 700 e iketo madiereno Yeah, an ketna uru mia abich.
ma e namba ma koro wadwa keto mukete pesa Yes. An awacho awacho nembni ang'wen. Yes. in iwacho adek yeah. ng'ani opong' modong' mondo gibed apar yeah. koro pesano koor to gipogore korwa korwa koro 0711 yeah, uh -huh. 7442 kaso in mari wach nembni ma
Obeda! Eh, Bruno wacho ni omari mosna osen Osedaki mos jogi in. An ing'e kendo mage ote moko. Onego Brian odhiambo sodo. Ai, Nawe ni ka chieng' wuon Ah, ah, jowa. ok odhiambo sodo ma iluongo ni honorable Brian Brian Adhi- Odhiambo. Odhiambo.
Bas wadwa ni waguru ni thum mondo koro seno mina wiko wuo kodwa. Yes. Bas Ayo

wadwano kawo thuoloni eh, endi eh, mondo mondo warwak Hussein yes. bi omosu wan wasewuoyo nde mm. eh wan wasewuoyo nde already we have talked wadwa ni eh? iketho kisongo ipare ka biwale bwa
ingama wuoyi maneno ane adwa nakoni ni wuoyi moro amora mm. nyaka bed gi driving license kaluwore gi gima nosene owacho ni mon theko mondo kopo ni ati jaodi chandi to in gi thuolo mar riembe nikech in driving license wapi makofi yangu Na- Nash, Nash. Eh, eh.
dhako ka chandi miye promotion gole dhako ma- ma- ma- ma- Matin.
matin tere dhako Dhako ma- maduong'. Ah, ah, igole dhako Titere I- dha- i- ikole- itere dhako maduong Eh. ikone ni kopo ni dhako chandi kik wagore Yeah. sani goruok noserumo Mm, pinyo mi kuwa jaodi promotion Eh. gole dhako tere dhako maduong amua Ah? keke ambwa zane ko kabano koponi ati ne chiku mar kanisa otami meto mm. itimo niya imiye alufu mafek iorega e chiro mm. timiye bajet mar siling mia aboro jochiro dhi go maduok koti mm. in kike goye
in miye alufu mafek miye bajet mar siling mia aboro kapod ochung' e dho dukani kendo embo kaso jaduka ok imiya pesa dok ot ibiro go kuma ochung'e norito in the meantime in the meantime museno mm. mine wiko iwacho ni ijakanye baba ing'e ni jogi winje winje mon chendo to mm. gikia koru eh, eh, ni jangoma eh ja Kenya ok jangoma Migori County hey, eh, ni kamera mano 044 ni kamera babu

Suna West constituency uh -huh. Wega ward uh -huh. uh, madonkara lerra nyaka ndani ndani eh, eh. Mm.
to uh, thumbi mar mon chendo ni en mini chake mokwongo koso oyudo ka moko sisegolo chien kanyo mm. en mana ni niwero chwo koro nikech mon chendo temo miyo ma no trend kama koso ang'o motimore ni e, e, e process mar e, gine mar daka eh, en e thumbi minigolo mokwongo

Pong' ane kanyo mok mana instinct. Be nitie gima inyalo wache? Ai mang'eny ng'eny. Omere ne sikul ber ma kata kok yudo go tich inyalo inyalo mer go at least yudo gimi wacho kimer. Idhi ka kongo kikunjori. Inyalo dhi ka kongo kikunjori. Mm, eh? Wile.
Ng'ama no ng'eyo, ng'ama no ng'eyo ni Zoom nyalo tiyo gi fi. To kunjre ni obiro wuoyo gi Johanga. Yawa. Who knew?
To wan wan wan gik adek, adek machon. Koro eh, jatelo jatelo bang' thumni sigolo thumbe ri jatelo. Ngisani yes, an githume prangwen gabiriyo. Ah, Hussein. Iniwalo gi studio. Apenye ma, ma kopo ni ati Nyasaye omiyi ni ati imbe part ni moro bede muma to mano muma koro ichak imedo maromo kama nikech weche misewacho wacho wende prang'wen to nyalo romo kendo verses moko abiriyo mago mo Yaani wei weche ne mosewacho e thumbenego. Onyalo loso go muma. ni koro we- eh, Nyasaye obiro ne ati ni jamani wachne cha bimede muma koro iwacho ni osena pagariyo
ni mod wiye malo wacho mon chendo iumbele andika lero Okay.
Osedo mina wiko sani dang' wawach ni ati thumni ma koro itiyo koso in gi tiji moro ma be itimo kando samoro iono igo apiko igo ngware kaka i- iyudo ka nitiere jok moko ma Uso. ah, thum ni endi giketo kaka gimwa luongo ni iluongo ni iluongo ni iluongo ni Side cover. iluongo ni eh? side hustle side hustle Yeah. kaso iyudo ka nitie jomokete kaka main job koro in kaka oseno mina wiko thum ni keto kaka main job koso side hustle

eh, samoro thum nyalo rumo na mapiyo eh. to ok agomno rum eh. koro kapo norum mapiyo eh. to an gi ikruok na moro kech an gima nasomo okay. mm. to uh, kaluwore gi wer mini wacho mar mon chendo ni in gi dhako koso ne gichendo miwe gi bwana iwacho ni bwana an ka gichendo kama koro adag eh, solo eh, an ing'e ni wachni nomiyo sani ok agom kata ok agom kata ng'ama miyo eh. in fact ng'ama miyo modong' e ngimane ma nyaminwa gi gi minwa ng'ata ng'ata modong'o ka duwana manyo pesa mon osekona ni chendo ga gini in ni we kamano koso wan mi olo wa Mondo wawe.
yudo ngeni nyalo olo wabe inyalo yudo miduogo wach ni ok ne kosungo mali eh. orad madagi mon otamo odagi mono tam To kare wan- wan wakawo wach wagone thum gi nindo oko to wan wadagi mon koro in in in go koso ne gi chendo Eh, olo. mabeyo Okay. By the time nago mano mm. to ne aonge godo. Mm. Omiyo atiyo gi wach moro ne atiyo gi instinct eh? Mm. Eh, okay.
Omiyo ne kuma instinct ane.
Eh? Instinct en omuga mamalo gi dho gi dho yani gi dholuo. Awinji. Kona tiyo omuga mamalo eh, eh. e loso gima mapok notimore na. Eh. To nyaka gi sani mhm. to koro an go. In koro manyiso ni in gi dhako sani. Eh an go to kawacho ni an go ni koro kanya chako medo.
Oh, pod en gi gi interested.
Pod en gi gine. Igani ya. Gima nyino wacho ni oparo na gimoro. Yes. Iyudo ka ng'ato chunge e, e kanisa wacho ni ya. Ni an an gi jaoda achiel kendo miya mor mokalo wamor ahinya e kenywa. Eh. mathematics emikia eh. ka dhako achiel nyalo miyi mor machalo kamano kopo ni ikawo gi apar dong moro negi moro negi e koro en mor lil ka koro dhako achiel imi nyalo timo go nene ni mi mor ni mi de chiega ni ni mi amor mokal ni mi amor mokal kare ka gin apar kare kikawo mon apar bi ng'e gimono Solomon eh, winjo bi ng'e gimono Solomon winjo
kata ka Daudi eh. akoro Daudi eh. Daudi te mane ko Goliath gi kidi eh. akoro gidhi e disco matanga ah. okono Goliath ni ae mudho chief osekwero ni jo ah, dege biel kanyo mo ema koro kanyo mo ing'eni kidi ng'eny ema koro oh, DJ Chendo to Daudi winyo kidi kama to e chodhi ogo Goliath again
But in fact, koro iwacho ni isenyombo but inyalo medo. Eh, oyiena. Huh? Jaodino be nigo. Ne ng'ama ong'e jaod oseno mina wi kokele kama chiegno. Wacho ni osenyombo but onyalo medo. Onyalo medo. Kele ne ing'ama miyo mong'ere gi gi- gi- gi- gi chi oseni kele kamera kama tin. Eh, wadwa ni- wadwa ni wawinj maber. Eh, ko- ko- Oyieni ni mondo imedi koso mati kwala kwala. An ok ochike, an mochike. Huh? Man, can you get any woman? Ah, more.
Ikoni okochiki. An mang'ad, an mang'ado bura. Kori medo ene makoro ne, koneno nosoe to sawa. idong manyien be paro ile no onge go paro ile paro ile paro ile no poko mm.
koro asetemo chagolo albums mopogore opogore mm. ema kete gi kiwango no okay mm. but nitie mm. nitie thum Hussein moro mogolo eh. do ledho nego jopiny en thum mose dhi kabisa onjinwa go ane eh, iluongo ne kodha uka ne duogo mabende yaparo mabende yaparo ni dhi timne launching kawuono ah ne

osekednwa chiemo kidhi chiemo ing'e oh, bwana wepando eh, nyiri oh. wepando nyiri eh, osekednwa ka kuondgi mandas koro nyaka iket security kijonye wang'i security koro bed ah, koda uka ne duogi koro onjinwa thum koro koro ngene ki eh, direct koda uka nokeli inya penjre ni koda uka kilang eh ya in fact in fact

Chak gi kuma omit nigo. Gi kuma omit nigo. Modong' to giwinj kama chiwuok. Ani jaki.
Chiega onge. Jaki na onge. Kodha uka dhi duogi. Kodha uka dhi duogi. Kodh peto dhi goye. No, no, afwenyo.
Wago bes. Wago bes. Wago bes. Wago bes. Aling. In chak chado wago. Mano tiut. Mano yege gi tiut.
Koro in wero wero anago bes.

Chega onge. Jakina onge. Kodhi yamo in oduogi. Dau ka dhi geng. Kodh peto dhi goyi. Mana wuoyo gi jaki. Jakina.
nyini be walo ni mana wuoyo gi jaki to wan ema wan kore mana wuoyo gi jaki koro aranjako koro koro apiji ya osete ke iketho thum nang'o Koro osenomina wiko magi thumbe motrend kabisa sana sana ma mm. ma ma, ma, ma dhi dala ing'eni gimoro moro ituomo gi network kia mara kia ni kuon mbur ing'eni dala dala, dala, dala gik moko tek mokalo ikawo ikawo ikawo pi tere baf sami ikawo pi tere baf ni iduogo iyudo ka idhi omo sabun iduogo iyudo ka diel modho pi koro kiriambo kiriambo diel ma idhi idhi Ma- ma- kucho ma- iyudo ka dhiang' chamo sabun miwecha Lit. itoko omera dala Dala, yal- lakini dala dala.
koro sama igolo die sama, sama pod igolo migine koche cha i- idhi omo usi iyudo iyudo iyudo ka eh, eh, gine pundo nyono tirafo barore Kondo pi opukore piny. pi opukore piny te Dala dala tich. iwe usi piny ka pod iwacho ni awa anti Sikola yawone be pi moro dong' aluokrago. Nya- Ibiro yudo ka punda chamo us. Usi, ah, nyaroya In- chamo. Koro seno mina wiko. Yes. Thumbe gi gin thumbe mose trend kabisa to kawinj gi eskiza. Ere kaka eh, a- a- a- ang'o timore? Ang'o miyo pok iketo gi eskiza be ka ka gocho ne ng'ato kama tawinje Osiri mon chendo. Chwa. Nairobi mon chendo. Dugu du. Wana kaka winji ywago wach dala no. Mm. Dala weche ng'eny. Oh, dala don dala cham, punda dala cham sabuni. Dala.
Tafadhali.
Dala dondre.
Ma wawacho kabisa ka in upcoming artist in yes. kanyo no endo. Uh, wabeduru jok ma matiyo ma gi instinct kaka ne ng'ane wacho. Be ok ata upcoming artist na. Eh, ng'ata ng'ata. Ok ng'ata ng'ata. Nikech in misedhi malo no. Eh. Inyalo duogo piny. Eh. Michak ibed upcoming. Yeah. but meanwhile mm. an amedo paro ni ni an atiyo ga gi upcoming artist mang'eny mm. nikech ok ati gi down going down going e- wawa osongre odhi dala even me also koro gima itimo en niya kaw namba na en nono abiriyo apar gachiel prochiko gariyo pradek gariyo prabiriyo gang'wen mondo wang'e kaka inyalo los ni skiza mm. iwinjo kiyudo kata parodi moko managoka iyudo ka sani kopone ng'ato gocho tiyudo ka Ah, oyudo parodi go eskiz mm, mogo ywak iwinjo gini eh mogo mm, eh mogo ywak eh mo, mogo nwa golo kacha yudo ka jopiny pako kabisa ya we eh ubera mane wapengo go dongo swag eh. Tanzania udongo saya ni hawa eh, idhi maya ji yeah now we are back i think the we have so many comments here but according to the network game game gine ne yeah. game gine sama pod wawacho wach kiza no mondo wasom comments gi kono koro osen ango osetimore momiyo poki gine gine Okay, en a process. Mm. To kendo mana kaka injo wacho ni ka ng'ato tudre kodi to nyalo dhi mapiyo no. Eh. An koro kera tudre mana kodi live and direct mondo gino dhi mapiyo. Eh. Mm. Bas, wawuok ni ati wadwa konyo joskiza te. Joskiza te an an an gosiepna mar jo nation, jo nation, watiyo gi nation. Koro gibitimo, ikawo nambana, watudore, iloso ni skiza ichwado yeah. iwinjo to ka in kanyo miwuoch gini in be nyalo support wa bwana dhi kacha cha endo e, e, e sms the term skiza tiwe space skiza tiwe space tiketo kod ma kanyo no endo tikawo thum achiel kidwaro mogo idho kidwaro vera dwokna sipika gin kanyo teja peto gimoro amora midwaro kanyo gin tiere nwa segolo skiza en kanyo inyalo dhi e timeline da kanyo ineno wach skiza no i subscribe koro imiyowa gimoro matin to seno mina wiko be wan go ka to gi any upcoming artist ma wacho ni bwana en be odwa ni gige ni obed e skiza inyalo tudori kodwa e nembniwa nono abiriyo apar gachiel prochiko gariyo pradek gariyo prabiriyo gang'wen mondo wayud kaka wakonyi meanwhile oseno mina wiko ang'e ni wadhi loso wachno endo kona ni jok mage man kanyo mondo wasom comments piyo piyo piyo piyo piyo ok sani ok luong ni mc marinas kimanyo ka imanyo ni omari nash em sina sewe ne nyithindo matindo tindo an kora an kora wuo but an biluonga ni uh, uh, MC Ozum Kapeta eh Ozum Kapeta Ozum Kapeta aneno ka wan ka live aneno ka wan ka live kendo wan ka echa gi ji uh, modhawo aneno ka wan ka gi comments prang'wen gaboro we are very sorry jarosoja wacho ni gimoro goyo koko kanyo un ti but masin yeah, yeah, yeah, yeah. but, but masin bando don't work on anyone one dollar we are, we are now seeing da, da, da, everything can happen don't get no yeah. joke one worker aya manu sen nyamiuru nyamiuru gochieng go gotieno to nyam, nyame nyam, nyamiuru owacho nang'o mm, owacho ni owacho ni eh. mano mano sen nyanyame uro hapa no godiochieng gotieno wewe eh.
Hussein ajali wacho kacha ni penj na Hussein ni ng'ama no eh, ng'ama no ocho sianda ne gibilo sianda ne gibilo cha ne otho koso ne owelawre kode ja no weyo Dwok dwok adwoka gino. Koso wasom gi te? Ah, dwok achiel achiel.
Dwok dwok mano. Ma machana se ng'ielo rengo. Nunege.
Manyiso ni ngamono Muma no chwa, muma no chame. Oh, muma mano chame. Muma mano chame.
An an ma dwa an ma dwa nega. Tieki. To wayudo ka Nyasaye ni koda. Ng'ok ni oh. ne mitieke.
An aruoth. Ah, ba kendo kano biro malach. Omera mano ng'amo ng'eyo zeno, omera ong'e nyaka ywaruok gi mono ng'ato. Aya. Uh, ch uh, Cherespo Kowino wacho kaje ni Hussein go thum mamit go thum mamit adieri ahero mm. okay owinjo kanyo jatelo kanyo komen komen ni kama chalo lo wadhi wadhi piyo piyo mm. omera nyathi matin no nyathi matin no dwa donje tabu mar mon ariyo why nyathino ok nyal wewe mano jarosoja wacho ni uh, mon ariyo by the way jarosoja naneno Eh. Eh, kane gi kelo Lady Morin. Eh. Wawache kizungu. Oh, anyway. Iwacho ni jaro soja ni romo go? Eh, kana nane ni nakoromo. Eh, ni nene ko kelo Lady Morin. Eh, kana kelo Lady. Eh, jaro soja is a very good eh, person. Ngama very, ngama very serious. He has been supporting, he has been supporting uh, artist kumora yes. more yudo ka jaro soja en ngama kigine. Nitie ah. jomoko ma kosechope e rate mar jaro soja cha

network chando about uh, we, we, we are at home that eh. is why the network problem eh.
Omari Nash an kod uh, line says a beach yeah, mano uh, Francis mano Francis eh ibi mi achiel Uh, eh. mit mar atari mano Malcolm Bruno wacho ni Omari mm. abiro luongi mondo ichwa ka e show moro ba mane iluongo ni Bruno. Felix were mos na Hussein. Eh, Felix were mos no Hussein Okao. Okao. Uh, ah, John John John John Bwaneno ka cha endi Ellen oh, wacho ni Hussein poko golo. Mano nga mano mano Christopher kusuma nga. Mane? Mama wacho ni mos. Christopher eh, mane iluongo ni Crespo. Eh, Owacho ni Umari. Umari. Daki mos na wuod mina wiko. Mm. Okao. Mano emsinga. Wan kacha nyaka gi honorable Bruno be wacho yeah. ka cha ni ah. Mm. Oh, Umari mos na Hussein.

Gi sani i- be nitie jathum moro maduong' mipango gogo kolabo eh, kaka kaka an ing'eyo sani jathum bigombo kata ko koda kolabo koso eh, eh, kaka wan jothum madongo ng'a migombo go gogo kolabo eh, koso Ngine ei kolabo nyaka ng'i gik moko ariyo. Ah, Achiel. Achiel a- achiel Ehe. ga nena kolabo gi retni. Inyago kolabo Kani. inyago kolabo ng'a dhi luwo kiba. Awinji.
Eh doko. Manyiso ni gima ji lawo ni ni adwa nago kolabo gi ng'ama duong' ni. Inyalo go kolabo gi ng'ama luoki. Luoki. Idhi idhi kwayi thum cha ndesho. To nower mamit moloyi. Kok iradengo gi nying ng'ato mano ng'eni go copyright. Awinji.
O- o- Ng'eni gima Omari wa- gima Hussein wacho no. Eh. Ah, it's very Koro i- ing'iyo rate ni. eh Ing'iyo rate ni ma kigo kigo goro kolabo. eh To ok ine inya mach ok ok ine ki
yani dong kata lawo nitie ng'ama nyak wananga. Eh. To ng'ama kik wananga. Ehe. Tidhi donge i nanga no. Awinji. To- donga inanga Eh. mana mana chiel Ma- nyaka eh, manyi mana rikani chiel nyaka imanyiwa age- age- age song ariyo Ah, namba ariyo Eh. nyaka igo kolabo gi ng'a bende iwinjo ineno ka in go machiegni Yaani ahinya ng'ama idhi chamo miyengo. Ng'a ma- ma in go ah, ng'a ma idhi- ng'a ma idhi- Oh, ma un- ma un- ma un- Eh, sawa. An kisungu ok ka. awache ni koro ni joga an go mabor Eh. to atemo mana paro ne ng'ata ng'ata manyalo koro eh, in short ni kiato sani pok apango kolabo gi ng'ata ng'ata Okay. Mm.
Aneno ka jali wacho kacha ni poor network, watoyo wacho ni okewa, to ma chal ni un e tok dalawa. Ah, Jaruso japur wacho ga ni eh, MC moro no japitipiti mm. omiel omiel omiel Umari donge in Tanzania mani luongo ni Felix Okinyi Ndedra Felix Okinyi Ndedra naseduogo naseduogo naseya TZ Felix eh. sani koro wan Kenya ka wan go senu mina wiko in fact en ema kwongo yude kaka donjo aneno ka Sadato Kebe wacho ka ni ba Sadato Kebe Sadato Kebe nigi ni, ni, ni, ni, nigi club mm. oluongo ga ji mopogore opogore en kuma iluongo ni nyangweso adwa ni bang' ka atudi gi sadato misho e go erokamano e, sadat mineno ni endi owacho kache ni aneni ba en gi en gi iluo en gi kar gosho maber kabisa ndogo junior donjo kacho wacho ni omari ndogo junior omari eh?
imanyo sen miyudo iyude kanye amanye Donge ineno ka ji ji dwari en mane koro yudi tek. Ji dwari donge winyo mano jathum. Ira Mano tek. jathum wadu kendo ja Migori.
Koro Iluongo ni iluongo ni Ndogo Junior. Ndogo Junior. Unya kata go kolabo moro ma ma- ma- mamit kabisa. koro ineno jamano.
Ira tek eh, yot mane to wasir nyaka rado kode e diere manchi goyo shows mag rally ka. Eh. To nwarado kode kumoro achiel. Eh. Donge koro ka ng'ato dich kodi to nyi- kata ok gisechego to nyisi niya Eh. "Ab- abro dich kodi konya gi nambani. Ma- Mana adier koro bang' ma ang'eni adhi miye adhi miye namba ni ang' nawe namba na yamo eh mm. sadat wacho wacha ni nyaka miye ground ba sadat okebe uh, immediately uh, uh, im, uh, sadat okebe bira bira kanyo ma kuseno wacho namba nene eh te oh, iyudo igine kaka iyudo mapiyo piyo mm. koro oseno bira wiko sane ang'o mipangonwa ma jopiny obed gi geno Sani kawuono adhi timo launching mar eh, album ba ma os song e iye en Kodha Uka. Eh, Asto koro dong' mana achiel kuom gima jopiny obedogo gi geno. eh, Odhi timore e Osiri Junction, aha. kumoro ni Ateko Palace. Ateko Palace, Osiri Junction. Osiri Junction. Kopo ni ya Migori 10 200 meters nyaka kanyo kia gi sorry on your on your left on your right hand. Eh, 200 meters tidonja Theko Palace. eh, kanye mwadhi time launching mara tipo kawuono goseno mina wiko mbata yes. odhiso mina lei mm.
to gi eh, arede jatanga yes. kendo en launching madhi timore ma serious madhi chakore by sa eh, aboro. aboro wamoke until late late no tiende wanyalo tieke idha kiny sa achiel kata sa apar achiel kugwen ka piny dwaru mano kare eh.
koro wakoni wadhi go e life nyakwara moga jwang Aneno kanyo ka eh, Brian Odhiambo nyisa ni eh, wacho ni ayie an ayie ngoy mor kodi kanyo kabisa bas eh, ah, but eh, pok pok ah, pok afulo nyinga donge Oh. an mineno koro ma ng'ani wacho ni omari moso zoom gi usendo mina wiko O- wakawo ba wakawo mang'eny kabisa amor kodu Eh, en zoom with eh, ozom eh, an gi nyinga iluongo ni eh, Ozum Kapeta. Eh, MC Ozum Kapeta N O Z double O M kimanye gi O Z U M to kinya yude N double O M vile una zoom Kapeta an ja Migori 044 Migori County Nyatike sub county Luanda Konyango village Sori town karibu Aneno ka ng'ato ng'eyi kacha chaenda, aneno ka Nyero Sate osedonjo, karibu sana. Welcome. Nyero Sate is one of the top fans that we have. Yes. And we have to appreciate any time yeah. ka gidonjo e. Yes. Aya aneno ka aneno ka Patrick Lumumba wacho ni amor Patrick sana. Patrick Lumumba, thank you very much. Iwuoyi matin no ba. Yeah. Mit paratari. Aneno ka uh, uh, Krispo wacho kacha ni Hussein uh, Hussein duogo kokuro wen. Hussein Mano kuongi- duoka duoka. kuongi- kuongi akona kanyo. Ah, wadhi pango Oh, machiegni. sawa, sawa. Okay. Mano e gima an be narito. Brian Akeche wacho kacha ni Omari mos na Zoom gi Hussein Omina Wiko Mano ng'a? Mbatara Kido. Mano ng'a? Mane iluongo ni Brian Akeche. Brian, Bra- Akeche.
Eh. Akeche ni ng'eni Akeche kane wapuonjo go Kisii. Eh, Kumoro ne Nyamareo ka en puonjo eh, Nyamatara. Nyamatara. Eh, kuchenja dhi nyama roda lakini uko pe uko uko uko kampira nyama gumu eh, ange maber kabisa kundi kasi wasome wasome skat macheka high school skat macheka high school yes bas wan ka indiko se osene mina wiko adwa ni uh, osene mina wiki kon joge ni to be in gi youtube channel ni se yawo Misa yaho koso kore kidhi yaho? Eh, nitiere ma
nitiere ma ringo mm. lakini nitie madhi yawa
nitie midhi yawa eh. kori inyalo konogi for the time being kuma ginyalo yudo e thumbeni Gi sa- eh, gi sani Mm. gi sani to kata kidhi e mbui kanyo Mm. indiko andika oseno mino iko Oh, ji oketo gi mang'eny mbui ng'eny e, e, e, YouTube.
mora kumora mora miringe Oseno mina wiko.
Eh, oseno mino iko Eh, but koro sani dwa ni imbi bed gi official YouTube mari mano kare mondo ch- thumbeni te ji Prosper. ji, ji, ji donjo iyudo kanyo mm. thanks for the, thanks for the advice eh, kat, kata an kopo ni eti ing'iyo clips ga mm. nitie jomokete facebook nitie jomokete e tiktok kore ka wan gi official, official tiktok account mar Omari Nash mm. wan gi facebook account mar Omari Nash wan gi youtube account mar Omari Nash jok moketo boketa keta but an be an go official mara okay. koro kanyo to e, e, e, ing'eya ni oseno mina wiko

Eh, anyango nodhi gone shopping. Ne duwa olo. Duwa wayo waya. Eh. Oh, ma ma mo wacho amua. Amua. Okay. Ya nyango dhi chiro na.
Wadwa ni watiek live ni endi. Oh, useno mina wi kadwa ni kaw thuolo ni mondo ikone jopiny. Mm. Eh, gima dange wach no kapok watieko live. Mm.
Gima dange wachi. Mm. Moloyo te ni erokamano ne jogo moneno. Mm. Uh, nikech ng'e ni be mondo ng'ato okaw time ne kaneno gigi. Mm. Be en ng'ama be very serious. Yeah. Koro nyaka odwok erokamano mokwongo. Kata dho wadhi dwoko ne ji te, Mm. to namba achiel wakwongo adwoko ne jogo mono okawo thuolo moneno. Yeah, jogi Oh, ma.
sasa. Mm. Jogi. Jogi. Eh. Eh. Mm.
Asto bang' mano, Mhm. chako dwoko ne ji te joherana te te te erokamano. Mm. Kata yani ji te moko kata joherana. Mm. to wiya Weyo riere. Mm. wiya kidek wil mo kak kong adwok ne johera na erokamano Yeah, yeah. ang'e ni ji te to hera First of all, congratulate Mugwedhi Angla Life Band. Eh, Mm. koro jogo te mosechung' gi mogwedhi Yeah. wangla life band Mm. nyaka adwok ne erokamano Eh. ne ng'ato ang'ata ma man gi club Mm. Luonga luonga chwed ni puch. Mm. An bende adhano mbi dhano loso kod tam ji ariyo madongo. Yeah. Mwa winjo nyama ber. Mm. Ni mara kata kuonde ma gochego. Dhano ma luonga. Yeah. To watimo mana winjruok. Eh. Usendo mina wi kadwa adwa ni achaka uh, owacho ni uh, osom namba. Osom namba. Uh, adwa dhi adwa dhi rego. Uh, adwa dhi rego som som namba ni jatelo. Namba. Uh, ah, ikongeni mm. form.
Nambana Mm. en namba achiel. Mm. Ao- Onge mang'eny, en kata igona sa adi tibiro yuda. Eh. Koro joma kilima ah, Hussein ok- yudi tek, yudi- yuda tek. Namba ya- ne ndi koro. yuda- Koro ka yuda tek kaw namba. Hussein. Ndik namba, bed gi bugi kalam. Adas- now. Adasome gi dhok adi? Eh, Ok, are. Asome gi Kisungu, Ehe. asachako asome gi Dholuo. Okay. Aya. Non abiriyo. Nona biriyo.

sendika apar gochiko maler asa prochiko gang'wen aso prochiko gang'wen yani 07 46 92 19 94 mit maratari mane namba in fact samini wacho no amba comment kae a comment ne a comment ne sadat koro oyude kaendi ing'ata ng'ata mono dwaro namba Hussein uh, madwa miye tich madwa ni okete kumoro mawinjo ma, ma, mondo winjo thum mar mon chendo chaka mit go namba mar 07 46 kata ng'ama ok dami 92. kata ng'ama ok dami atich kata ng'ama dami na musa Yes. 94. Eh. mane namba osen omena wiko sani piny odhi digital samoro idwa kata ni ati iluongo seno mina wiko e gine e arus mari samoro idwa kata ni obi e, e, e, e house warming

92 1994 92 1994 yes asemiye man- ing'eni- ing'e felix okinyi mi- mi- miwinjo ni ma koro e jama manyocha otera tanzania iluonge ni honorable felix okinyi mca mar eh, kanyamwa ward iwinjo kikalakala kopodo ni koro ing'eni magi jok ma serious ma koponi ati iwinjo ka felix okinyi ndedra mineno kani ing'eni emomiyo live kibiro kama ikia ni ng'ama neni ikia ni ng'ama watch iwinjo Yes. nikech kaka Felix ni depo ni ati akiaye kaka imbe kia inge di, di papa ni ati ena ena normal fan makalo ma i, ma ng'ama nie county iwinjo ma magi jok ma koro nie county ma nyalo mi any other support mi idwaro koro kaka mi namba ni no ang'e ni maybe koyudo time Yes. to ang' nomanyi m- m- mbele kanyo no eno minwa elamba go erokamano nikech iyudori at least jopiny oneni jopiny owuoyo kodi Ah, eh, akia ni nitie wach moro midong' godo kapok watieko nikech aneno ka koro saa mayo wang'wa super saa to koro chalo gima rumo ji dwa dhi tich Ok mana ka nitie ma wiya nyalo wil go to iparna to aler. Mm. Mm. Ah, anto i- gine o- o- o- odo- ng'ane mutiyo godo nyalo nyalo be wache matin kapok wa- kapok watieko Eh, jamani nyi- nyin ma randega ahinya. Eh, iluongo ni Ozum Kapita.
Ozum En onyalo Kapita. miyowa mathoth about in Yes. watieko nikech aneno kodong' mok mok ah, ng'eny ne 10 minutes. Oh, ago erokamano ne johera mekwa duto tetetetete mane luwowa kawuono e super sato eh, wantiere e dal edition Mm. kendo wamor kodu duto te odiochieng' ma kawuono an mawuoyo ka iluonga ni mc ozum kapeta an wuod migori county kawuono wantiere ka gi ceo eh, MC Omari Nash. Ailunga no Omari Nash. Oh, oh sasa ah, ba ba inde gine ne gi mbele mka eh. eh, baba in kama I do respect. Eh, eh one tier ka gi evangelist mm. eh Mbata Useno Mina Wiko mm. eh owuok e ah, eh, band ma iluongo ni Mugwedhi Angla Live Band. Eh, mano band ne. iluongo ni mugwedhi ohangla life band wamor kodu duto te an asebedo katiyo goseno mi nawiko kuom ndalo mang'eny kabisa matinde ji wache weche mathoth mar osende makoro tinde mako osende makoro sani move go wan goseno mi nawiko ma kata kopo ni iluongo wabire bande ni Yeah. ok en eh, kata kwabire club ni anyway ok wabiro mondo wawal wabiro timo gimokelowa Yes. wago thum mayako yawa nikech kitambo mondo wawuogi ma jopiny nenwa kama mm. tini wasebedo jok ma serious kabisa mm. koro wakwayo fans wa uh, duto te mm. ang'eni neno wa nyaka tanzania yeah. kendo wamor kodu kabisa namba waseketo kanyo mm -hmm. unyalo timo kodwa uh, eh, business, eh, business yeah. eh, mondo wan bende wan ready mar timo kodu business mm. kendo wamor kodu duto to dichieng' ma kawuono mm. ma en super sato dala edition MC Omari Nash. Thank you very much, Nash. Uh, ka, ka atieko wiya wil gi wach moro eh, nyaka go erokamano ne grup moro e tanzania bosekonya sana sana sana ne rotama group kotelne gi peter timba
Bera ni mapito osiepna. Peter Ngamusie Peter. Peter. Peter Manyocho Gola Nairobi by the way. Peter Manyocho Gola Nairobi. mabiro ka kasto koro eka Felix Okinyi Ndadra kawa tera nyaka Tanzania. Aya, wagonu wero kamana ahinya ahinya jomono ni kanyo uh, ma iluongo ni Super Sato chenro mabiro ne Saturday ka Saturday wakelo ni jok mopogore opogore midwa ni romgo kanyo no endo oko kamano adwa ni akoni ni iluonga ne Omari Nash chieno jamone mbele chien moneno mbele mwaginene e inyalo denda ni Omari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ochwako sitirungi werom kachacha endo e YouTube sama chon mondo koro ine i watch super sato yote thank you so much Eh, eh, eh, pok aparo negi ni eh, gine skiza wani oko skiza wani oko tafadhali subscribe mondo support wa skiza ni oko kanyo sa, support wa ambe koro berna ka gochuni kama bwana igochina ok ni ati mari wa support you are talented and you go far to skiza nati tavurika